Коллективта үз урыныңны табу, роль өстендә эшләү, уңышларга ирешү, уңышсызлыкларны кичерү, гаилә кору, артист һөнәренә тугры калу, армый-талмый эшләү, эзләнү, театрсыз яши алмау. Өстәл янында түгәрәкләшеп утырдык та, ай, кинәт кенә Теге елларга, яшьлек елларына кайттым да киттем бит әле мин. Эй, матур премьералар чыккан елларга кайттым. Ул Казаннан шушы спектакльне карарга кабул итәргә группа белән язучылар, драматурглар Һәм критиклар килә иде. Ә инде беренче көне әлбәттә спектакльне кабул итү көне карыйлар. Безгә инде бик матур булса да, булмаса да үзләренең киңәшләрен әйтәләр. Кайда бер җитеп бетми икән, аны да төзәтәләр. Менә шулай итеп беренче көнне кабул итү көне үтә, икенче көнне премьера. Әлбәттә, без аларның әйткән фикерләрен искә ала идек. Режиссер белән сөйләшә идек, икенче көнне премьера була һәм халыкның ничек йөргәнен беләсез. Ул арада тулы заллар, инде ул спектакль матур барса инде, безнең зур бәйрәм. Менә ни өчен мин моны әйтәм, ул аларның килүе, алар белән аралашу, ул икенче көнне иртән искә хәтле ниндидер затлы, саллы лекцияләр укый иде, театрлар турында сөйли иде. Чит ил театрлары, Мәскәү, үзебезнең Казан театрлары белән шулкадәр матур информация бирә иде, таныша идек. Әлбәттә, алар бөтенесе бушка эшлиләр иде. Менә алар белән утыру, сөйләшү шулкадәр ниндидер зур күтәренке бәйрәм рухы була иде ки, ул менә шулай истә калган, менә шулай өстәлгә артына утыргач, шулар искә төште. Мин Сафа.
Менә сез Театрга әле аяк кына баскан вакыт. Ләлә апа ул вакытта чибәр, яшь актриса. Сез дә инде байтак рольләр уйнап өлгерәсез. Менә Ләлә апа сезнең тормышыгызда нинди урын алып тора? Нинди роль, нинди роль уйнады?
Ләлә апа исемен Ләлә диеп, әти белән әнкәй сөйләшкәнен мин бик телекәй чакта ишетә идем. Ләкин мин моңа ничектер игътибар итмәдем, бик кечкенә э, ишетәм ләлә-ләлә-ләлә. Аннан менә шулай итеп игътибарсыз гына үткәреп җибәрә идем. Күпмедер еллар үткәч, әти безнең актриса Ләлә апагыз дип сөйли башлады. Менә монда инде нәрсәләр туктап калдым. Монда нәрсәләр кереп урнашты, кызыксыну уянды. Актриса нәрсә икән ул, ничек була икән? Мин киноларны олата аз гына карамаса да беләм кинодагы актрисаларны. Шушындый актриса микән? Шул кадәр кызыксыну туды. Әтибезнең Ләләпара каян белә? Азнакай районы Менә төялеп торган Мәләвез авызы авылы. Ул анда туа, ләкин бик яшьли әтисез-әнисез кала һәм Азнакайда ниндидер вакытларда нинди хәер сорашып утырган чакларым булды ди. Ә мунча яккан кешеләр булса, мин шунда йокларга керә идем. Миңа беркем дә каршы килми иде ди. Ә себеркесе булса инде баш астына салып, Шунда җылыдай чыклый идем, дип әйтә. Менә шундый көннәрнең берендә әтине күрәсең, җәлләпме бер абый аның янына тукты да, апаем, әгәр дә теләсәң, өйләгезгә кайтабыз. Җылы урында йокларсың, тамагың тук булыр, азрак апаңа ишек алдында эшләргә булышырсың, ди. Шуннан мин аларга кайттым, ди. Әти сөйли. Түр бүлмәгә узгач, өч малай басып торалар. Аннан анда яши-яши белдем, аның берсе уртада басып торганы Ләлә исемле кыз икән. Бик шаян, бик шул иде, бик искә ала. Ул аларны гомер буена менә шулар аркасында мин исән калдым, яшәп киттем дип Һәр вакыт рәхмәт белән ул гаиләне искә алды. Беренче очрашуым Ибраһим Абдуллинның Иху факслары әсәре буенча Зәки апа куйды. Иху факслары спектакле. Гаҗәеп матур спектакль. Ләлә апа старшина. Ул нинди? Аңа кием кигән военный киемче килешә иде. Безнең инде кызларга һәрберебезгә итекләр тектеләр, тирес итекләр. Ул итекләр бик матур иде, килешә иде. Дамира ефрейторны уйный, мин чыршы гөлчәчәк. Без инде зенитчысы кызлар, безнең янда ун, унлап кыз чөгердәшеп йөридер инде зенитчысылар. Ә инде ягында гына летчик егетләр. Сәйдгәрәй Камил, җырчы, гаҗәеп матур актерыбыз. Рафаэль Сабиров, Әхмәт Галиәкбаров. Гаҗәп инде, гаҗәп. Бик матур спектакль иде. Менә шушы спектакльдә мин апа әйтерсеңә шушы сугышның эченнән килеп кереп, синең карарга килә. Аның безгә йөретүләре, һәммәсе, менә чын аяк басып йөрүләре аның чын сугышчы хатын-кыз, чын старшина. Менә шулай итеп хәтердә уелып калган. Минем Ләләпа белән бик күп спектакльләрдә уйнарга, бер үк спектакльләрдә уйнарга туры килү бәхете эләкмәде. Но бишләп спектакльдә без бергә уйнадык. Икенче спектаклем Бөек Казах язучысы, классик язучысы Чыңгыз Айтматовның Анам кырар спектакле без аны Мәдият Рай, Галиага Хөсәенов бүген спектакльне. Гаҗәеп спектакль. Анда инде театрның бөтен иң затлы артистлары уйный. Әйе, Сосыпта, Луйса уйный, Камил уйный, Ләләпа Җир ана. Җир ана. Ә Дамира Кусаева туган ай. Буйсы Алиман. Сәйдгәрәев Камил, Сабиров Рафаилдә. Әйтәм ич, иң затлы актерларыбыз ул инде спектакльдә. Ләләпа минем хәтердә шулай итеп калган ки, Спектакль барышында ул аның киемнәр шундый бит инде. Әйтерсең ул җирдән үсеп чыга. Моны мондый образны мондый рольне барышында уйный алмый. Әлбәттә, аның тавышына да, фактурасына да туры килүе дә бик уңышлы. Минем күңелемдә шулай калган Мин аның сөйләгәндә, монолог укыганда җирнең сулышын тоя идем. Менә әйтәм ич, әйтерсең лә ул җирдән күтәрелеп чыга. Ә инде спектакльдә барышында сәхнәдә булмаган артистлар, әлбәттә, Ләлә апаны күзәтәләр иде. Ул ничек сөйли, ул ничек хәрәкәтләнә. Гаҗәеп спектакль. Күңелемдә Якты, зур, биек артист булып калды Ләлә ханым. Хәтер инде. Ярдәмче. Минем бит театр Әлмәт театрына килеп керүемдә Ләлә партасында. Алар мәзәләгә килеп төштеләр, тәмәке тарта идем, ул тәмәкесен капкан, башта карап торганнар, әйтәсең, баш тәмәке тартмады. Ләлә, син нишләп монда йөрисең? Кайт Әлмәткә, анда Раплага килә, студия ача дип. Аннан мин җыйналдым да инде килдем Әлмәткә. Һәр бер адымны тикшереп Әләпа һәр замечание шул кадәр ярдәмчел иде. Әле Рафикка да сөйләп алдым, менә ул җегет белән җылыйм инде, бизәйтә бер инде. Камил бакытын җылый дип әйттең ди. Карап утырган аспектларны җылый дип әйтмә, җылый ди. Шундый сүзләр бара алмыйм түгел. Шундый

Нинди генә белмим мин аны андай шулай урашып китте. Җыр. Телеграм баганасы җырлады монда. Гаҗәп инде. Аннан белән бабай шашкан сайын җырлайын шулай дип. Шул җырла дигәндә безнең белән бер балыкка барды да апа. Теге елларда инде дүртәү барды. Зәкәрия абайның апасының ире сезнә, Иләлә апа, Иләлә апа бик бит инде хикмәт инде. Сөйләшә. Әй, Зәкәрия барга булдым да инде, шуктымасын да дип. Палаткада йокладык, арасы алар машиналар. Иртә без иртүк калкып төшеп китәбез бит инде. Үз әйткәнегез бардыр, менә әгәр дә кояш әле беренче нурларын җиргә ташлаганчы, төшергәнче, әллә нинди табигатьтә бер серле, шомлы тавык үзе, тынлык булып ала. Ул мизгел. Аны тыңлап белергә генә кирәк. Сандугачлар да туктый. Иртән без икедә бит менә бер кояш чыгар алдан, эй, тегеннән тау өстендә машиналар шунда лә папалаткалар калган моң ала. Генфиш.

Сезнең инде күргәнегез бар, Тамак ханым. Гаҗәп бит, ә? Карагыз әле, сихер ибрәтен анда баны аңлата торган түгел бит ул. Һәм шунда моң, ерактан ул әкрен генә җырлый. Алыш, анда инде Зәкирә абый канәгать инде. Ләшен сыпырып алып, әнә җырлый бит дигәндә, эй, балык

Партнерлар анда поезда кайтканда белән студент булганда белмәсен дә ин. Шул гар матур спи. Һәм матур итеп кереп китте лә та. Бис китте. Тавышлар, үзгәрүләр, бүтән бүтән бүтән. Аның аларның үзләренең мәхәббәтләре дә башка шәй җәба. Аны мәхәббәт күргән чакны дә проблем менә. Зәкәр. Үзенчәлекле. Ул ничек ишек ачыла?

Һәрбер мәкам элеп эшли, һәр кешене тыңлый, һәр кешенең дөрес сөйлиме, юкмы, аның ударениесе дөрес барамы, үзәктә инде мин инде минем өчен бигрәктә борчыла иде кебек теге аның аркасында театрга кергән кебек булды, ул җаваплылыкны тоя иде. Һәрвакыт шулкадәр ярдәм итәргә тырышты. Менә салкын клубларга барабыз, әйләнеп карыйбыз, Луиза, кил әле, Аягымны шумен. Сал аягымны. Моннан шубалар бирәләр дигәннәр. Туннар, ул булмаса без каты белә идек. Аны шиша аннан бәндәшен шиша. Аннан җеп җылы эченә минем аякларым тери иде. Эй, озак барабыз. Эй, аягым җылына. Гөлзар,

Берсендә берсе шул боларда. Уф, Аллам, әйтәм, боларда болай. Әлбәттә, вообще шәһәр театры бит. Искиткеч тәңнәм әйтәм, бәкеш поездга чыгабыз дигәшен, сырган чалбарлар, киез итекләр, үлемнәй тартып кигән билле булган, агач сандыклар, артистлар чыга. Әлмәт дигәч, мин Әлмәтне шәһәр, артистлар шәһәр, ә тегеләр авыл бит инде. Алар инде

Хәзер Ләлә апа уйнагач, бу спектакль дә бик куркыта инде. Куркыта, Ләлә апа нәрсә әйтер микән дип көтеп йөргән көннәр чыгып китте гастрольгә. И Ләлә апа, мәйтәк бушыма утап минем спектакльдан соң. Дөрес уйнамыймдыр дип, көн саен күченеп уйлыйм инде. Ләлә апа килде дә, апаем, Ләлә апа минем кайнана. Кайнана булгач, син син бит инде бу йортка кердең. Кергәч, менә син монда ярарга тырышып, гади генә уйна. Шулай итеп, менә бер сөйләшүдә проблеманы решайтып куя иде. Аннан соң һәр авылда спектакльнең дәрәҗәсе әлбәттә ул театрда ничек уйналган шулай булырга тиеш. Ябылмаган клуб булса, ул авылның председателен таба иде, ул күрше авылдан да булырга мөмкин иде. Таба иде, ул клубка таш күмер юк, утын юк дигән сүзләр әйтәләр иде дә, табыгыз, таптыра иде, китертә иде, безне ул һәрвакыт җылы клубта уйната иде. Менә ничек анда шундый көч бар иде инде, аңа беркем дә каршы киләлмичә, менә шушы без һәрвакыт спектакльнең дәрәҗәсен төшермичә, һәм әле бит көч калдырырга кирәк, рольдә уйнар өчен көч калдырырга кирәк спектакльдә. Менә 100% алып барырлык. Һәм ул көч яңадан тагын бөтенләй ул проблемалар булмаган, Һәм спектакль үз дәрәҗәсендә үтә инде.
Безнең курсны дип әйтәм инде, менә Дилбәр, Раушания, Фәймә утыра. Мин курчак бүлегендә утырдым, укыдым, алар драма бүлегендә. Гали Кәрим Шөхсәен җыйды. Әлмәт театрына диебрәкме бу курс җыелды Гали ага тарафыннан. Мин шундый бәләкәй авылда үстем, мин гомергә дә профессионал театр күрмәдем. Камал театрын да күрмәдем, мин Әлмәттә, Минзәлә дә безгә керә алмый, бәләкәй читтәге бер авыл, әйе, минем өчен театр дөньясына килеп керү гаҗәп әйбер булгандыр. Һәм инде укыган чорда Камал театрын белеп бетердек. Икенче елларын сирәк-мирәк шунда декалардан иләрдә Туры китерә әлег. Язмышын Әлмәт театрына китереп төшеркәч, ну ишетеп беләбез бит. Әлмәтләр килә. Нәрсәләр шундый мощный нәрсә әле Хөсәенов. Ну театр килә. Гастрольләр булды сезнең. Һәм Әлмәт театрына килеп урнашкач, инде яшь артист буларак, Нурсултанова Камилә Ләйсә, Дамира Хузаева, Рәя Садыйкова эшләгән театрга килдек бит инде без. Ничек булды микән аларның язмышлары, ничек нәрсәләр уйнадылар микән менә безнең яшьлектә дигән шушындый уйлар, фикерләр килә иде инде. Ну, вакыттагы нинди дип Луиза апаның тулгай инде ул музейны, шуннан кереп, тегеннән-моннан мәкаләләр, ниләр буенча без Безгә кадәр эшләгән шушы фидакарь артистларыбызның хезмәтләрен күрергә, белергә тырыша идек. Һәм Ләлә апа белән минем шулай ук бер ике спектакльдә очрашырга туры килде бугай. Берсендә инде нәкъ шулай Җиде бакча спектакле Рөстәм Абдуллаев тарафыннан куелды. Риза Хәмитнең бик сәер һәм серле әсәре иде ул, шәп әсәр иде. Чыдамлык һәм сабырлык турында Ләлә апаның, менә мин белгәннән, без аның Рамил белән очрашкан чта, Ләлә апалар, Зәкәрия оялар искә төшкәч, шушы әйбер турында, ныклык турында сөйләшеп алабыз. Бер төркем уйнаучылар сәхнәдән керәләр, сәхнәдә бюст тора, Әйе, спектакль шулай башлана. Баулы гастролендә, Баулыда, менә шушында кергәндә ниндидер басма бар. Ул күп тә түгел, менә шушының чаклы гына. Нишләптер алдан каралмаганмын, итмәгәнме. Балакай белән апа төпелдәп килеп төште менә шунда. Аягы сындымы, картылдымы, а Бер ни үзәк өзгеч әрнүе чыкканын, бик нык авыртканын чамалыйбыз. Ике сәгать спектакль ничә кисәге булгандыр аның, шушыны уйнап чыкты, без сокландык. Без һаман да шушы әйберне нитеп сөйлибез. Ныклык, артистның үзәгенең ныклыгы турында. Гастрольләрне башладык. Кичтән инде кайткачтын артистлар бергә җыелышып табын артында утырабыз. Утырырга сөйләштек. Табын әзерләнгән, анда инде ашарга чәйләр бар, хәтта эчемлек тә бар. Нигәдер ниндидер конфликт сыман әйбер булып алды да, нидер сүзгә кертеп тә Абдуллага, Абдулла ул вакытта безнең белән иде, ул баян белән Әмма ләкин мин әйтәм, мин кермим. Анда чакырулы кешеләр генә иде безнең коллективтан керергә тиеш иде. Ләлә апа, Зәкәрия абый, мин, э, Абдулла, берничә кеше. Аларның коллективлары көчле. Башкорт театры ул вакытта бик көчле иде бит, башкорт театрлары. Бервакыт ишек шакыйнарда Абдулай да Роза ач ишкән әйдә булмый синсез дип әйтә иде. Шуннан юк, дәшмим. Вдруг сикүрдәшенә дәләпан тапшы килә. Абдулла әйтә инде, Ләлә апага. Ләлә апа ул сине тыңлый, ачтыр. Син ачсаң, әйтсәң ача. Роза, булды җитте, үпкәләнмә. Әйе, анда да барабыз да кермибез. Әйдә. Ләлә апа инде ишек төбенә килгәч, ничек кермисең? Кердек, утырдык, таныштык. Андагы башкорт җегетләренең сафлылыгы, сибай җегетләренең, кызларның матур тавышлылыгы, берсен-берсе менә узырып җырлый һәрберсе. Күпмедер вакыт узды да Абдуллай, әйдә әле Роза, ди. Ләбәк әйтәйме? Роза күрсәтик әле, әйдә әле үзебезнекендә, ди. Ул вакытта Сарабаз Садыковның җилеген чишмә дигән мисыры яңа популярлашып килгән чагы. Аны инде һәрбер җырчы үзенең репертуарына алырга тырыша иде. Шушы җырны өч тапкыр җырлаттылар мине. И, Күрәмс мәҗлес ахырына таба әкрен-әкрен генә Кешеләрнең битләре кызара башлады бит инде, эшебез эчкә сеңгән иде. Ләлә апабызны күрсәтеп кушабыз. Киттем мин дип әйтәм инде. Ләлә апа әйтә, әкренләп кенә чыгабыз дип чыктык. Чыктык та минем бүлмәгә ул да керде дә ишекне бикләп өлгермәдек, ишек шакыды. Роза, җидегенче чишмә.

Кем шаксын ачмый? Хәтта мин шаксам да ачмый ишек белгән. Менә бу аның характеры. Ул безнең һәр хәрәкәтебезне, һәр сулышыбызны белә. Безне саклап, яклап, канат астында тоткан зур шәхес.